Cozah zu hrimhrim hi a tam tuk. Mahi cozah zu hrimhrim nih hin fanu fapa tampi hi mahi a thah dih hna. A biapi bik in ei hmur a hmang lomi te kha zik nawl ei hmur a hmang lomi te kha i thim kho hna seh law ti kha kan duh bikmi cu a si ko. Piangtharmi te kan duh.
Atu i ramkhel changtu ding ah an i tel khawh lomi hi ka ngaihchia bak.
Kum thong hni le kum kul ah kan hruaitu ding ka duhmi cu Pathian biatak a theimi a theimi si lai, cun mi zawn a ruatmi si lai, cun mirum sifak thleidang lo te i zawn a ruatmi a si lai. Cun eihmur ziknawh ti bantuk i a duh lomi a si lai. Kan khua kan ram ah zeitindah a ṭhat lai i zeitindah kan khua kan ram hi a ṭhancho khawh lai, cun kan khua kan ram hi zeitin in dah kan sersiam khawh lai ti i thinlung ruahnak biatak te i thazaang a chuahmi an si lai. Cun kan khua le kan ram ah zei bantuk hi dah sifak an si, zei bantuk dah santlai lo an si timi mi zawn a ruatmi an si lai. Cun rian sok tik zongah ti a fimthiamnak nih a catlang nih a phak komi a si zongah tangka tampi i a rak chuahmi minung kha an rak cohlan hna i a fimthiamnak nih a phak komi a satang zong nih a phak komi tu kha an thlak hna i tangka tampi i a chuahmi tu kha rian rian ah rian an pekmi hna kha bantuk minung thinlung ruahnak a ngeimi kha mah, mah bantuk ruahnak a ngeimi kha an si lai lo i mi zawn ruahnak thinlung zong an ngei lai cun kan khua le kan ram te a daw cikcakmi an si lai cun mipi cung zong ah zei bantuk dah a si ti thlacamnak te a kan hruaimi, a kan hruai khomi minung makha ka duh hna. Thleidannak nun te hi cu hlan a kan uktu a kan uktu hna nih zong nih hin thleidannak nun te hi an rak kan ngaih tawn. Hihi te zong hi mipi kan lung a fak. Cucacun kum thong hnih le kum kul hnu hin cun Hi bantuk thleidannak nun hi a ngei lomi a simi kha ka duh hna. Biapi bik ah cozah zu hrimhrim hi a tam tuk. Mah hi cozah zu hrimhrim nih hin fanu fapa tampi hi mah hi a thah dih hna i laisen tam tuk in tam tuk in an rak hleek hna. Hihi cozah zu zong hi atu kum thong hnih le kum kul hin cun a ṭha deuh lei in rak an sersiam piak ko law makha ka duh. Mipi, ruahnak mipi zong a kan tawlrel khomi le kan Halkha khua le ram te zong ṭhancho ter ding in kan Halkha khua le ram te zong a sersiam kho ding minung kha ka duh bikmi hna si.
i tulio kan khua caan le kan umtuning kan zoh tikah thimnak zong cu a vung nai pah thluahmah cang i tutan thimnak le hi bantuk kan Laitlang hruaitu si ko hna seh ti zapi zong nih kan duhmi cun keimah pumpak zong ka duhmi cu hmasa bik tiah Pathian a bochanmi te kha siseh law ti kha ka duh. cun ziknawh eihmur hei ti bantuk zong a hmang lomi sifak santlai lo a daw khomi ka bantuk te zong kha i thim kho seh law zeilei caan poah kan herhnak caan zapi kan herhnak caan poah a kan tel umpi khomi a kan thut umpi khomi cun herhnak caan poah a kan zul a kan khal khomi le kan auh khawhmi kan khonh khawhmi minung kha si kho hna seh law a biapi bik in ei hmur a hmang lomi te kha zik nawl ei hmur a hmang lomi te kha i thim kho hna seh law ti kha kan duh bikmi cu a si ko.
kum thong hnih le kum kul i uknak aa thlennak tikah hin kan miphun ca le sang le veng ca le kan ram le miphun caah kan duh bikmi cu Khrihfa a simi te kan duh, zumtu ṭha simi te kan duh, a piangtharmi te kan duh. i a si khawh ahhin cun mi eihmuar lo tein ram le miphun caah a ṭuan khomi kan duh hna. I sifak santlai lo zong kan tampi. Vai bawmhchanh haumi zong kan tampi. Ram uktu timi cu sifak santlai lo, sang le veng, ram le miphun caah rian a ṭuan ding an si tikah zumtu ṭha Pathian theimi te, a piangtharmi te kan duh ko. A ra laimi kum thonghnih le kum kul vung chuah i a ramkhel a thleng khotu le ramca rianṭuan kho hnga ding hi keimah duh ahcun Khrihfa a ṭhami, a felmi, a dingmi, a hmaanmi bak khi kan ramkhel caah hin khilhlengtu ah biar kho hna seh ti ka duh i ti atu lio i an i thimnak kan theih tikah Lairam Lai miphun ah atu i ramkhel changtu ding ah an i tel khawh lomi hi ka ngaihchia bak i ni tel khawh lomi cu anmah duh si ve lo i kanmah duh si lo i khukhang tu nih an khannak chungin an langhtermi si atu a ra laimi thla thum thlali a duh i hi chungah hin Pathian nih kan ram hruaitu dingah zumhtlakmi bochan awk a tlakmi cun a fimmi le catang sangmi thiamnak tampi a ngei i hi bantuk minung hi chuak kho hna seh ti kha ka duh cun a liam cia zumhtlak a si cang ciami si hna seh ti ka duh fawn
cun Kuala ram nih a ni cu a rianṭuannak ah